Каюмов килгән, сине сорый, диде Маратка кош-корт ашатып йөргән хатыны. Сөймим шуны. Ни йомышы бар соң аның синдә? Ике көннең берендә күзен акайтып килә дә җитә. Үзе ишек алдына да керми. Чакыр әле, ди дә, машинасына чыгып утыра. Мин бит аңа асрау кыз түгел. Алдынгы хуҗалык рәисенең алма кебек бердәнбер хатыны! дип, өйалды башында туфлиләрен киеп торган иренең колак итен ашады Сәрия. Марат үзе дә өнәп бетерми Каюмовны. Ниндидер күңел кайтаргыч тискәре энергия бар ул кешедә. Һәрчак елмаеп, дустанә җилкәңнән каккалап сөйләшсә дә, аның сүзләренең һәм яхшы булып кыйлануының ясалмалыгы сизелеп тора. 90нчы еллар башы иде. Өч ел элек күмәк хуҗалыклар өчен бик кыен вакытларда танышты Марат аның белән. Яңа сайланып куелган яшь, ләкин өметле рәис халык ышанычын ничек тә акларга үзенә сүз бирде. Беренче эше күп айлар җыелып килгән хезмәт хакын түләү булды. Билгеле, акчалата түләү мөмкин эш түгел. Аның каравы, онга ярмага алыштырыр өчен көнбагышы, борчагы бар. Өметсезлеккә төшкән халык натуралата түләүгә дә риза иде. Каюмов район үзәгеннән ерак түгел Көнкүреш химия товарлары эшләп чыгару заводы ачып җибәрде. Аның мини-заводы бик тиз үсеп китте, шактый керем китерә башлады. Марат аның янына авыл халкы өчен кер юу порошоклары һәм сабынны бартер юлы белән алыштыру турында сөйләшергә керде,

Тәкъдимемне кабул итәрсең дип ышанам. Шартлары икебезне дә канәгатьләндерерлек, күп уйлап торасы юк, дигән иде. Каюмов беренче килүендә үк. Күмәк хуҗалык янындагы урманнарның берсендә зур чокыр казырга булышлык итүен сорады Каюмов. Минем завод, үзең беләсең, кер юу порошогы гына ясамый бит. Әгәр кайбер агулы матдәләрнең калдыгын якындагы елгага агызсак, миңа сүзе булырга мөмкин. Фильтрлана торган калдыклар түгел, нәтиҗәсе шундук сизеләчәк. Экология, Гринпис, тәбигать диеп баш миен черетәчәкләр. Ә монда күмдек куйдык, беркем белми, беркем күрми. Алкашларыңны җыярсың, булышырлар. Цистерналарны киләсе атнага төнлә җибәрәм, каршы алырсың, дип, йөзенә төче елмаю чыгарды директор. Марат ә дип тә, йә дип тә әйтергә өлгерми калды. Инде атна буе уйда Каюмов ярдәм өчен шактый акча да тәкъдим итә бит. Калдыклары да, бәлки, әллә ни зыянлы түгелдер. Урманга күмәсе бит. Авылга ерак була. Берни булмас, дип котыртты аны шайтан. Юк, ризалашма. Кешеләргә зыяны булмаса, монда кадәр машина кумас иде. Абруеңны төшермә, акчага алданма, диде иңендәге фәрештәсе. Марат әле ныклы фикергә килмәгән иде. Каюмов аны тынгылыкта калдырмады, шалтыратып килеп йөдәтте. түләүне арттырды, ниндидер ике цистернаны үз территориясендә күмгән өчен шулкадәр акча тәкъдим итү Маратны сындырды. Ике кич дигәндә җир казылды. Ә төнлә махсус киемнәр, респираторлар кигән кешеләр чокырга исенә чыдап булмаслык сыеклык агызып, күмделәр дә, Марат белән исәп-хисап ясап, китеп бардылар. Калдыкларның тәэссире озакламый үзен сиздерә дә башлады. Чокыр янында үләннәр көйде, агачлар, җәй уртасында яфрак коеп, корып калдылар. Иртән көтү куарга торган авыл халкы урман ягыннан искән җилнең авыр исенә буылып, ютәли башлады. Кызудан соң күкрәп яуган яңгыр да авыл бакчаларындагы яшелчә-җимешкә шифа булмады. Суган кыяклары саргайды, кыяр-помидор яфраклары теткәләнеп тишелде дә шиңеп коелды. УАЗигына утырып басуларны урап кайтам дип чыккан Марат Каюмов калдыкларының җимергеч көчен күреп имәнеп калды. Урманга терәлеп торган бодай басуын күреп, кәефе кырылды. Инде өлгереп килергә тиешле башакларны угач, алар эченнән сыргылт сыеклык бүленеп чыкты. Бик тиз таралучы гөмбәчекләрдән барлыкка килгән юеш кисәү авыруның бу басуларда бик күптән булганы юк иде. Маратның йөрәге кысылып куйды. Кичә, җиләккә дип урманга барган балалар бәләле чокырдан ерак түгел үле поши гәүдәсе күреп кайтканнар. Кечкенә инешнең балыклары да тынчып су өстенә чыкканнар. Юньлегә түгел бу. Алга таба ни булыр? Бу бит әле башы гына. Ә кешеләр чирли башласа? Ни эшләргә? Чокырны күмү ярдәм итмәгән күрәсең. Парлары да, җиргә сеңгән составы да шулкая зыянлы икәнен белсәм, мәңге риза булмас идем бу эшкә, дип пошынды рәис. Кинәт кенә гаиләсен җыеп, авылны ташлап башкалага эшкә киткән Маратны халык аңламады. Шулай да гаеп итмәделәр. Әле бик яшь бит, хуҗалыкны тарту, безнең өчен тырышу, туйдыргандыр инде. Яхшы урын тәкъдим иткәннәр, диләр. Ни эшләп җәһәннәм тишегендәге авылда ятсын инде, дип, яратып өлгергән рәисләренең китүенә сәбәп таптылар. Хәвефле авылдан китте Марат.

Үз авылында өйләнеп, яңа тормыш корып яши башлаган яшь механизатор гаиләсендә көтеп алынган сабый гарип булып туды. Врачлар моны экологик хәлнең начарлыгы белән аңлаттылар.